लागै छै एकटा गाना जब गाबि लेतियै ने तऽ छौड़ी पटि जेतै जान मारे जनिया कमाल क- कमाल करे होठ ललिया इहो छौड़ी के कान में है डबल डबल बलिया चलेगा पटेगा हाँ हाँ

हम छियै दिल चनमा हीरो जबही चल ने फोटो करबै स्टूडियोमे दिल चनमा हीरो है हीरो जबही की बोल ने चल ने दिल चनमा सङ्गे चल ने हीरो अरे मेरे मचरा तोरा लाज नहि छौ तो हमरा कथी के लाज शरम हेतै दिलचनमा के लाज शरम भेलै तो भेलै चल ने तोरा सर लाज में छौ मुहे भांग देबो हम्म, दिलचनमा से तू सकबी हम हीरो छियै तू घुमन बाबा के बुला के लाज छौ तोरा सब हीरो बन के छिड़ा देबो हम्म, हम हीरो छियै हमरा के की करतै लागा पप्पा के लाबै छी तऽ की भेलो तोरा हे गे रे हे गे ओना किया तामस उठलो है ने या आनी आनी या की भेलो धान के के छिड़ियाबे छी बड़ा मेहनत से लाबे छी दाई गे यो पप्पा एक हाँ। बुढ़वा छोड़ा ना हमरा पर लाइन मारले रे किसी किसी कर बाप की करते तो कोने गेले

एतऽ रुक तोरा आरके हम आबै छियौ आब हम फ्रेश भेलिया देखै छियै आ के छियै बुढ़वा छोड़ा देखै छियै या इएह छियौ हाँ इएह छियौ हाँ हे हीरो पानी हम झाड़ि देब झाड़ि देब

बैठू बैठू बैठू की भेलै की भेलै अहाँ धड़फड़ाइ छियै अहाँ डरलियै किया नहि डरलियै नहि धिया पुता कहलकै कि एकटा रहै ने बुढ़वा हीरो अच्छा ओ तऽ लाइन मारैत रहै अरे बा- हमे की कैलिए हमे एही बात डरे रहिए हाँ हाँ इएह बात हँ। धिया पुता छै आ ओकरा एहन आ- के छियै जे धिया पुता पर लाइन मारा लागै छै हौ, हमे लाइन मारै छियै से तब हमे लाइन तऽ नहि हमरा मारै तऽ छियै ने कहलक सएह तऽ नहि। हमरा तऽ विश्वास भए गेल लेकिन ई नहि होइ छै बढ़िआँ नहि नहि नहि बुझलियै

ठीके छै बाबू की बात की बात तू एना हड़बड़ाल कतल ह की बात छियै हैं बैठा बैठा बैठा बैठा हैं बड़ा परेशानी रखे छियै एते दिल में टेंशन नहीं लब नहीं छै ससुर जी हम्म? टांग पकड़े छी हाँ, की बात अहाँ के बेटी से हमरा प्यार भए गेल प्यार हम्म?

हमे बूढ़ पुरान भेलियै या आब ओते बात छै आ ई देखियौ की बाजल आब सब हँ अब सब तऽ ठीके बाजले ये ई बात ई नहि बाजिए छै चले वाला नहि नहि नहि हम घर में लिया या हमरा बहिन पर लाइन मारलकै या हम पंचती बैठेबै हूँ, आरो से देख लियौ पंचेती बैठेते तऽ हम नहि छियै डरे वाला बैठा लेते पंचेती चल लिया हम अहाँ सब एना आबो आबो करू समझाबियो हम देखियौ अच्छा। केना करै छै अच्छा हम समझा देबै एकरा अरे बाबू ओना नहि करी नहि नीक लागै छौ ई सब बुझली ने अस्थिर रह आब तऽ हम करबे करबह पंचैती बैठेबह तऽ बैठेबह